Bon, Mer Dammen, Dir Hären, mer freeën eis, dass Der erëm enke de Wee bei eis fonnt hutt zu aktuellem Ulass. Mer wëllen haut e bësse schwätzen iwwert déi aktuell Diskussioun iwwert d'Reform vum Index. Mer hunn eis geduet, esou dat opzedeelen, Ech wëll e bëssen den allgemenge Kontext dovunner situéieren, net ëmmer nëmmen national, mee och e bëssen den internationale Kontext, wou mer feststellen, dass et sech hei am Fong geholl ëm eng Ëmverdeelungsfro op grousse Maasstäb an der Gesellschaft handelt. Zweetens wäert de Marc Baum méi konkret agoen iwwert déi Froen, déi sech am Zesummenhang mat deem Gesetz stellen, wat virläit. Gëtt et eng Noutwendegkeet vun deeër Indexreform? Tatsächlech, an all déi Froen, déi ronderëm hänken. An dann den David Werner wäert schwätzen iwwert déi nei politesch Situatioun, déi sech jo am Fong geholl am Laf vun deene leschte Méint erginn huet, doduerch datt mer eng eenheetlech Gewerkschaftsfront hunn op där enger Säit an op där aner Säit eng Regierung, wou awer och déi zwou Parteien dra sinn, déi mat de Gewerkschafte vill Lienen hunn. Wat de Kontext vun der Fro ugeet, ech mengen, ech wëll ufänke mat engem Beispill, dat ass dat vun de Ratingsagencen, déi jo am Fong geholl eng Aart Detektivbüro si vun deene räiche Leit, vun de räiche Geldbesëtzer. An ech mengen, et seet näischt méi kloer aus, iwwert déi Situatioun, an deeër mer eis haut befannen, wann ee gesäit, datt déi Ratingsagencen am Optrag vun de Banken a vun anere räiche Leit am Fong geholl haut den Zënssaz kënne bestëmmen, no deenen d'Banken engem Staat Sue léinen an dobäi deen Zënssaz ofhängeg maache vun der ganz konkreter Politik, déi an deem Land gemeet gëtt. Ech mengen, dobäi läit de Problem net primär bei de Ratingsagencen. Ech mengen, datt déi no normale kapitalistesche Prinzipien handelen. Ech mengen, de Problem läit éischter doranner, datt d'Staaten sech an esou eng grouss Ofhängegkeet begaangen hunn an deene leschte Joren a Joerzingte vun deene Leit, déi Suen hunn, déi am Fong geholl, wann een dat e bësse wëll graff ausdrécken, hir keng Steiere méi op deene Suen bezuelen, déi se hunn, mee déi Suen un d'Staate verléinen, wat och méiglech ginn ass doduerch, datt de Monopol vum Verléine vu Suen, dee virdru jo bei den Zentralbanke luch, un d'Banken iwwergaangen ass. Dat hei ass beileiwen no keng Pressekonferenz iwwer Scholdekris oder iwwer Finanzkris. Trotzdeem mengen ech, muss een am Kapp behalen den Hannergrond vun der aktueller Kris, deen och allgéigenwärtig ass, wa mer schwätzen iwwer, wa mer haut schwätzen iwwer sozialpolitisch Froe wéi den Index, wéi d'Rentereform, wéi d'Reform vum Statut vun de Statsbeamten, Aarbechtsmaartreform, Reform vum Aarbechtsrecht an esou weider. Et, menge mer, muss een ausgoen dobäi vun engem, wesentlechen oniwwerbréckbaren Interessegéigesaz, deen et an der Gesellschaft gëtt zwëschent de kapitalistesche Mäert, fir et vereinfacht auszedrécken, an enger demokratescher Politik. Eng demokratesch Politik, déi jo eigentlech misst eng Politik sinn am Interesse vun deeër grousser Majoritéit vun de Leit, déi d'Wäerter schafen an déi och d'Wieler si vun deene Parteien, déi Politik maachen. Dee Géigesaz besteet doranner, dass op där enger Säit déi, déi Suen hunn, déi Sue wëlle protegéieren an afwiere géint all staatlech Ugrëff an dee Privatbesëtz, wat ka goe bis zu enger Afleenung vun der Amëschung vun de Staaten an domat vun der Demokratie an d'Wirtschaft. déi jo haut wäitgehend eng privat Wirtschaft ass, den ee vun de grousse Grënner, Väter vun deene neoliberalen Iddien ass jo den Hayek gewiescht, deen huet offen d'Demokratie als Prinzip ofgeleent fir eng Ekonomie, kënnen ze dirigéieren. A wann een haut kuckt, wéi a Staate wéi Griichenland oder Italien och esouguer dat funktionéiert, da gesäit een, datt dee Prinzip vum Hayek am Fong geholl schonn am Gaang ass ëmgesat ze ginn. Grouss Gefor also fir d'Demokratie och dorauser, déi sech ergëtt. Op där aner Säit hu mer d'Leit, d'grouss Majoritéit vun de Leit, déi eigentlech dono striewen, no moralesche Prinzipien regéiert ze ginn an zesummen ze liewen. An déi eigentlech sozial Justiz als Virbild hunn, an net d'Funktionnement an d'Interesse vun de Mäert. Dee Konflikt, deen ass bis haut iwwerlagert ginn duerch en historesche Kompromiss, deen eigentlech nom Zweete Weltkrich geschitt ass. Op där enger Säit ass d'Demokratie garantéiert ginn, war et och méiglech an engem demokratesche Kader fir sozial, fir d'sozial. fir sozial Rechter ze kämpfen, mä op där aner Säit huet de Kompromiss dora bestanen, datt privat Appropriatioun vu Besëtz a vu Profitter net a Fro gestallt ginn ass. An déi kapitalistesch-demokratesch Staaten, déi do entstane sinn, déi waren am Fong och doduerch legitiméiert, Duerch dat Verbanne vun deenen zwee Prinzipie mateneen, dat war de Fall nach an den Trente Glorieuses, wou nach alles no uewe sech entwéckelt huet, mee och dono, war et och nach e Prinzip, dee bis haut och nach ëmmer gegollen huet an och haut nach ëmmer gëllt, deen awer duerch esou eng Politik, wéi se ausgeléist ginn ass duerch d'Reaganomics, dem Reagan seng Politik an dem Thatcher seng Politik, an de siwwenzeger Joren lues a lues an an enger Spiral, déi ëmmer méi séier dréint, gefouert huet dozou, datt haut déi Predominanz am Fong geholl virherrscht vun deenen, déi Besëtz hunn, iwwer verschidden Etappen an de siwwenzeger an achtzeger Joren. Héich Zënssätze fir d'Geldbesëtzer, Erofsetze vun der Inflatioun fir hire Besëtz ze schützen, niddreg Steieren, Chômage dee gewuess ass an op d'Léin Drock ausgeüübt huet. An am Fong geholl ass de Lounkampf an de Betriber ëmmer méi ersat ginn duerch staatlech Sozialprogrammer, ersetzen, deelweis vun de Léin duerch staatlech Subsidien, déi awer hirersäits zu enger zu héije Budgetsdefiziter gefouert hunn, well jo hu mussen Zënse bezuelt ginn un déi, déi d'Geld de Staaten geléint hunn. An ech mengen, eng zweet wichteg Etapp war an den nonzeger Joren d'Liberaliséierung vun de Finanzmäert a vum Kredit, wou am Fong geholl, als Ersatz fir staatlech sozial Programmer an héich Léin, eng Verschëldung getratt ass vu ville Leit vun de Mëttelschichten, awer och vu méi klenge Leit, wéi zum Beispill an den USA ganz kloer ginn ass bei der Kris vun de Subprimes, déi jo eng Kris war, datt vill ze vill Sue geléint gi sinn, déi ni méi konnten zeréckbezuelt ginn, an dono déi Kris, déi Repercussiounen 2008 an Europa hat. ausgeléist ausgeléist huet, dass do versicht ginn der entgéint ze steieren. Dat ass dat wat mer déi lescht Joren erlieft hunn duerch eng Sozialiséierung vun der Perte vun de Banken iwwert d'Staatsbudgeten, wat erëm eng Kéier zu eng zu grousse staatlechen Defiziter gefouert huet an als Héichpunkt an am Fong geholl, Vun deem onmoraleschen Handelen do erliewe mer haut Ugrëff vun deene selwechte Geldbesëtzer op d'Staaten an op d'Budgeten. Déi wëlle frëscht Geld kréien, déi wëllen hir Scholde fréizäiteg erëmbezuelt kréien, an dann op Käschte vun de Sozialbudgeten. An do si mer elo och bei der Indexdiskussioun. Mer stinn also virun engem Zouspëtze vun de Verdeelungskonflikter zwëschen zwee widderstriewende Prinzipien an Interessen. Mer gesinn, wou dat hiféiert, déi Konzentratioun vu Räichtum op enger Säit, et féiert zu enger Veraarmung vun der Gesellschaft offensichtlech an et féiert zu demokratesche Réckschrëtter. An dozou gehéiert, mengen ech, och de Simulacre vun enger europäescher Wirtschaftspolitik, iwwert de Pakt Euro Plus an iwwert d'Gouvernance économique an Europa, wat erëm eng Kéier Repercussiounen huet op d'national Souveränitéit vun de Parlamenter an am Fong och e Bewäis ass vun där Aushielechung vun der Demokratie. D'Politik gëtt ëmmer méi gebonnen u sougenannte ekonomesch Gesetzer, déi awer näischt anescht si wéi eng Erëmspigelung vun den Interesse vun deene politesch Dominanten. Kräften an Europa. An wann ee kuckt, wat dat heescht an der Praxis, da gesi mer, dass zum Beispill am Pakt Euro plus virgesinn ass, den Index net ofzeschafen, ganz, mee den Index a Fro ze stellen.

Well och d'Lëtzebuerger Regierung deen dote Passus ënnerschriwwen huet a sech engagéiert huet, am Kader vun der europäescher Gouvernance économique den Index wesentlech a Fro ze stellen. Dorëm geet et a Wierklechkeet. Et geet ëm déi grouss Ëmverdeelungsprozesser, déi op engem europäeschen Niveau am Gaang sinn ze geschéien. Et geet drëm, wouzu d'Lëtzebuerger Regierung sech engagéiert huet. an der europäescher Gouvernance, déi jo keng richteg Wirtschaftsregierung ass. Et geet net ëm positiv Elementer, ëm eng positiv Politik, déi entwéckelt gëtt, wou Suen zur Verfügung stinn, fir Programmer ze maachen, mee et geet ëm eng negativ Integratioun, wéi mer se haut erliewen, an der Form vun Afrostelle vu wesentlechen Hoereschaften an d'Banne vun de Staaten u fix Kritären, déi reng wirtschaftlech sinn. Ech wëll awer och soen, D'Regierung huet deen Text hei ënnerschriwwen, mee d'Parlament huet deen ni formell ratifizéiert. An d'Parlament ass ëmmer nach fräi, a mer ruffen et och dozou op, fir nächst Woch géint dat Budgetsgesetz, wat virläit a wat kengem Bedürfnis, wéi mer wäerte beweisen, entsprécht, fir do dergéint ze stëmmen. Et ass effektiv esou, datt mär mengen, datt dës Manipulatioun vum Index sech effektiv an en internationalen, an en europäesche Kontext erasetzt, datt et Deel ass vun deenen allgemengen a verallgemengerten Attacken op d'Léin an d'Pensiounen, wéi se an allen europäesche Länner, just mat ënnerschiddlecher Vitesse an ënnerschiddlecher Intensitéit, am Moment gefouert ginn. Dat heescht, mir mengen och, datt et sech net ëm just eng punktuell Modulatioun vum Index an dësem Fall handelt, wéi dat heiansdo esou duergestallt gëtt, mee datt et sech ëm eng Strukturreform handelt, déi d'Essenz selwer vum Indexsystem ugräift. Déi zwou Gewerkschaften oder déi zwou Chambres professionnelles, d'Chambre des Salariés an d'Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, huet, hunn allen zwee dovunner geschwat, datt et den Ufank vum Enn wier vum Indexsystem. Mär deelen déi Angscht, déi déi zwou professionell Kummeren hunn, a mengen och, datt et eng Strukturreform ass, well se wäit iwwert de Kader vun dëser Legislaturperiod erausgeet. Dat heescht, et ginn hei Décisioune getraff, déi déi nächst Regierung mat banne wäerten. Dat ass deen éischte Punkt. An deen zweete Punkt, wou mer och eng däitlech Strukturreform erkennen, ass déi Form vu Sozialdialog a vu Sozialpartnerschaft, déi zu Lëtzebuerg bis elo üblech war, wäert an där doter Form net méi esou kënne stattfannen, respektiv ass prinzipiell a Fro gestallt. Déi Indexmodulatioun oder manipulatioun bedeit no eiser Liesaart fir d'éischt emol en eesäitege Kafkraaftverloscht fir d'Pensionéiert an d'Salariéen. No enger Zort Géisskaneprinzip an ouni iergendwellech Form vu Selektivitéit, déi an deene soziale Froe jo esou gär prekoniséiert gëtt, kritt d'Patronat hei en enorme Lounkaddo gemeet, dee jee no Berechnungsmodell bis zu 750 Milliounen Euro ausmaache kann. An dëst ouni Géigeleeschtung. Dat muss ee wierklech ëmmer erëm betounen. Et ass net eppes, wat ausgehandelt ginn ass an enger Form vu Sozialdialog, wou een och op d'Gewerkschaften duergaangen ass. Dat ass ouni Géigeleeschtunge vum Patronat. Wéi de Serge et virdru scho gesot huet, duerfir menge mär, datt et eng Ëmverdeelung ass, am Fong a senger rengster Form, vum geschafene Räichtum vun ënnen no uewen. Et ass eng, an der klassescher Opdeelung tëschent Kapital an Aarbecht, ass et eng Verschlechterung vun der Situatioun vun der Aarbecht. Et sinn nieft dem Impakt duerch d'Modulatioun ass och de Wuerekuerf a Fro gestallt ginn. Mär mengen, datt den Index prinzipiell en Element vu Lounpolitik ass an net vu Sozial oder Gesondheetspolitik, och net vun Ëmweltpolitik. Et ass näischt anescht wéi d'Kompensatioun vun der Inflatioun an d'Erhale vum Status quo vun der Kafkraaft. Dee Wuerekuerf misst am Fong representativ zesummegesat ginn an d'Käschte vun den duerchschnëttleche Menagen erëmspigelen. Eréischt dann kann en och en Element si vun enger nohalteger Gesellschaftspolitik. Mär mengen awer, datt dee Wuerekuerf, esou wéi e lo am Moment zesummegesat ass, dëst och schonn net erëmspigelt. Duerfir sinn déi Proposen, déi um Dësch leien, fir zum Beispill Uelegproduiten erauszehuelen, an eisen Aen net sënnvoll, well se ebe justement eng Form vu Gesellschaftspolitik verhënneren. Well eréischt doduerch, datt den Ueleg am Wuerekuerf oder d'Uelegproduiten am Wuerekuerf mat dra sinn, gëtt et iwwerhaapt eng Incitatioun, fir de Stat, fir eng Politik ze bedreiwen, déi an d'Richtung geet vum Erausgoen aus de fossilen Energien an d'Méiglechkeete bidden, datt d'Pondératioun, d'Gewiicht vun den Uelegproduiten am Wuerekuerf méi kleng gëtt. Am Wuerekuerf sinn d'Käschten aktuell vum Logement zum Beispill vill ze déif ugesat. Aktuell sinn et knapp 4 Prozent, wat d'Logements-, d'Wunnengskäschten am Wuerekuerf representéiert sinn. Dat heescht, mär sinn als Lénk duerchaus oppe fir eng Diskussioun, wéi dee Wuerekuerf soll zesummegestallt ginn a wou en zesummegestallt sinn. A mer wäerten natierlech och an der Chamber dëst däitlech maachen, datt mer eis dofir asetze wäerten, datt zum Beispill d'Wunnengspräisser vill méi e groussen Impakt an de Wuerekuerf missten hunn, Wann ee gesäit, datt no der leschter Nott vum Observatoire de l'habitat d'Wunnengspräisser zu Lëtzebuerg wäit iwwer der Inflatioun waren, wier och genau dat doten, wa se am Wuerekuerf wieren, eng Incitatioun fir de Staat, fir ze reagéieren a fir deem gesellschaftleche Problem och Rechnung ze droen. Dann en drëtte Punkt, deen elo nach, muss ee soen, net zum Wierke kënnt, ass déi leideg Diskussioun ëm de sougenannte sozialen Index. Den Änder Hoffmann, wien nach an der Chamber war, huet eng Kéier gesot, wéi d'Indexdiskussioun do eng éischte Kéier gefouert ginn ass, De sozialen Index, dat ass dann deen, deen den Här Juncker proposéiert, vun zweemol dem Mindestloun. Dee méi sozialen Index, dat ass dann dat, wat mer elo gesinn hunn am Avis vun der Chambre du Commerce, vun 1,5 mol de Mindestloun. An dee sozialsten Index ass wahrscheinlech dann deen, deen et iwwerhaapt guer net méi gëtt. Hei gëtt also mat Begrëffer gespillt, déi just versichen, duercherneen ze maachen an net opzeklären. Well och e plafonéierten Index op zweemol de Mindestloun ass a bleift e Cadeau un d'Patronat. An e Cadeau virun allem un dat Patronat, wou et Salairë ginn, déi méi wéi zweemol de Mindestloun duerstellen. An hei zu Lëtzebuerg sinn dat virun allem d'Banken. E sozialen Index hätt E Plafonnement vum Index hätt en direkten Impakt op d'Steierrecetten, dat heescht op d'ëffentlech Finanzen, déi net an deem selwechte Mooss géife klammen, d'Recetten dovunner, wéi zum Beispill d'Inflatioun. Et wier awer och, an dat ass eisen Haaptpunkt, et hätt eng ganz nefast Entwécklung op de Mindestloun, also op déi Leit, déi jo am Fong vun deem sozialen Index am meeschte profitéiere sollten, esou wéi et duergestallt gëtt. Mee dat ass net de Fall, well hei zu Lëtzebuerg ass de Mindestloun gebonnen un déi allgemeng Lounentwécklung. A wann déi natierlech gedeckelt ass, da sinn natierlech och d'Mindestlounempfänger direkt dovunner betraff. Et ass also justement keng sozial Mesure, déi mat engem sozialen Index géif agefouert ginn. De sozialen Index huet en anert Zil an doviru warnen net nëmme mär, mee och d'Gewerkschafte ganz massiv. E sozialen Index huet d'Zil, d'Salariat ze splécken, mat falschen Argumenter. A wann ee mengt, datt et Salariéë géife ginn, déi ze vill géife verdingen, Da si mär der Meenung, datt ee misst un der Steierschrauf dréinen, respektiv iwwer de Spëtzesteiersaz diskutéieren, fir datt de Staat, d'Ëffentlechkeet méi Recetten erëm kinnt kréien an déi méi Recetten och an d'Ekonomie kinnt nëtzlech investéieren. E leschte Punkt, op deen ech nach kuerz wéilt agoen, ass déi historesch Manipulatiounen, déi et jo am Fong scho gi sinn an der Vergaangenheet, besonnesch an den achteger Joren. An ech wéilt do zeréckkommen op dat aktuellt Gesetz, also datt am Dezember 1984 votéiert ginn, mee et ass am Moment nach ëmmer en vigueur, a laanscht dat Gesetz am Fong déi doten déi ganz Modulatioun gemeet gëtt. Dëst Gesetz gesäit nämlech effektiv zwou Konditioune vir, fir den Index eventuell ze veränneren, auszesetzen oder aner Mesuren ze ergräifen. Dës zwou Konditioune sinn, éischtens, dann, wann d'Inflatioun wesentlech méi héich ass wéi d'Inflatioun vun eisen Haapthandelspartner, or, do muss ee soen, am Verglach 2000, an der Period 2000 bis 2010 loung d'Inflatioun hei zu Lëtzebuerg bei 2,2 Prozent. An der EU lung se bäi 2,4 Prozent an an der Eurozon, just d'Eurozon gekuckt, bäi 2,1 Prozent. Also d'Inflatioun ass net wesentlech méi héich wéi déi bäi eisen Haapthandelspartneren. Dat Argument fält also ewech. Dat Zweet ass, wann et zu enger massiver Verschlechterung vun der Kompetitivitéit géif kommen, Do gëtt effektiv dat Argument och benotzt am Exposé des motifs vum Gesetzesprojet. An déi massiv Verschlechterung, déi besteet anscheinend doranner, datt mer gefall si vun der néngter Plaz op déi zéngte Plaz an der am Europa vun deene 27. Also och do kann een definitiv net vun enger massiver Verschlechterung schwätzen. Déi Aschätzung, datt mer op just nach op der zéngter Plaz sinn, deen ass am Bilan de la compétitivité opgestallt ginn. deen no Kritären zesummegesat ass, déi äusserst fragwürdeg sinn, well wann een iwwert en Index schwätzt, da misst ee jo kucken am Bezuch op d'Kompetitivitéit, mee wéi sinn eis Salairen da fir d'Patronen am Verglach mat eisen Nopeschlänner zum Beispill? An do stellt ee fest, déi Etüd ass viru engem hallwe Joer erauskomm oder publizéiert ginn, datt fir de Patron, dat wat de Patron u Salairë bezilt, zu Lëtzebuerg net méi héich ass wéi an Däitsch-, wéi a Frankräich, net méi héich ass wéi an der Belsch a just légèrement méi héich ass wéi an Däitschland. Dat heescht, och do kann een net vun engem, vun enger massiver Verschlechterung vun der Kompetitivitéit schwätzen. An et ass och schonn öfters gesot ginn, och wat d'Aarbechtszäit ugeet, läit déi hei zu Lëtzebuerg wesentlech méi héich wéi an eisen Nopeschlänneren. Dat wiere jo am Fong déi Haaptfacteure wou een d'Kompetitivitéit am Bezuch op Salaire misst moosse kënnen. An do stelle mer fest, datt mer dat wat d'Regierung als Argumenter virgëtt, just als Scheinargumenter probéieren ze devoiléieren. Wat dat fir gesellschaftlech Konsequenzen awer huet, respektiv wéi eng gesellschaftspolitesch Konsequenzen dorauser ze zéie sinn a wat dat bedeit fir politesch Kräfteverhältnisser, wäert den David Wagner elo e bëssen duerstellen. Jo, wann ee kuckt elo, dat ass jo nach ganz waarm Aktualitéit, datt Frankräich, grousst Land, säin Triple A verluer huet. Wann ee kuckt, wéi dorobber reagéiert gëtt, dann ass dat immens interessant. Wat ganz interessant ass a mengen Aen, dat ass och d'Reaktioun vum soi-disant sozialistesche Presidentschaftskandidat, de François Hollande, a vun anerer och, déi u sech just doriwwer diskutéieren, wéi Frankräich den Triple A net séilt verléieren an u sech och just doriwwer diskutéieren, wéi esou e Land wéi Frankräich, wat fir eng Mesuren et misst ergräifen, fir den Triple A net ze verléieren, deen elo verluer ginn ass, oder fir en zréckzekréien, an dat zwar just an der Logik, déi vun de Mäert diktéiert gëtt, dat heescht ze kucken, wéi een am beschten den Exigence vun de Mäert kann nogoen. Dat sinn d'Diskussiounen, wéi se zur Zäit lafen an deene grousse politesche Formatioune vu riets, Mëtt, Mëtt-riets, Mëtt-lénks. U sech sinn dat dann, ween am beschten Rigueur ka maachen, ween am beschte kusche kann. Dat sinn d'Alternativen, déi gebidde ginn vun de grousse politesche Familljen. Et si keng Alternativen, si soe plus ou moins datselwecht an engem aneren Tounfall. An dat ass relativ katastrophal. Och demokratesch gesinn ass dat katastrophal, datt nach just ausser Politesch Formatiounen wéi eiser, déi kloer lénk sinn, datt doriwwer nach just diskutéiert gëtt, wéi een de Mäert ka gefalen. An dat ass net just a Frankräich de Fall, dat war jo och nach viru Kuerzem hei zu Lëtzebuerg de Fall, wou et och zum Neijooschpatt vun der LSAP, wou de President vun der LSAP bewisen huet, datt e Sprooch vum Groussepatronat gutt geléiert huet. En huet och vu Rigueur geschwat, natierlech fir sech e bëssen ofzegrenzen a well en heiansdo erëm sech drun erënnert, datt en President ass vun enger sozialistescher Aarbechterpartei ass, seet en och, dat muss ee sozial ausgläichen a sou weider. Mee et geet weider hin, si hunn u sech déi Sprooch integréiert, si hunn déi Sprooch geléiert. An et geet net drëms, fir déi Sprooch ze léieren. A wat och nach méi signifikativ ass, ass, datt wann de President vun der LSAP vun de Gewerkschafte schwätzt, dann ass et just fir hinne Lektiounen z'erdeelen. Do muss ee sech awer och d'Fro stellen, op wat fir enger Säit e steet. An do stellt ee sech dann och d'Fro, ob iwwerhaapt nach an der LSAP politesch iwwerluet gëtt. Wann ee kuckt, wat fir eng Diskussioun stattfonnt huet, fir ze wëssen, wien den nächsten Nofolger vum Jeannot Krecké giff ginn, bon, et war eben den Etienne Schneider, et war och deen eenzege Kandidat, quitte datt nach aner Spekulatiounen do waren. Mee et stellt ee sech d'Fro, War dat iwwerhaapt eng interessant Diskussioun? Hat dat iwwerhaapt e Wäert, datt e liberal-soziale Minister duerch e sozial-liberale Minister ersat gëtt? U sech, wann een esou kuckt, sinn dat alles interchangeabel Leit. Si kéinten och déi ganz Ministerriege ersetzen. Verschidde Leit wieren och nach frou doriwwer. Dat géif guer näischt änneren, well et politesch guer näischt méi ännert. Déi Leit sinn all interchangeabel. An da kann och den Här Schneider versichen, op eng krampfhaft Aart a Weis den Aarbechterbouf erauszeloossen. Dauert net ganz laang, da kënnt rëm seng richteg Natur eraus. Wee konnt liesen an engem Interview, deen en der Zäitschrëft Paperjam ginn huet, vergläicht e Lëtzebuerg mat enger Société anonyme, wou ee misst Dividenden ausdeelen. wou en u sech plus ou moins d'Bierger mat Aktionäre vergläicht. U sech hätt den Här Schneider, wann e sou gären a Verwaltungsréit sëtzt, hätt e sollen seng Verwaltungsréitsämter bäibehalen an de Regierungsposten engem aneren iwwerloossen. Mee dat ass anscheinend déi nei Linn vun der LSAP. En huet natierlech och zum Index geschwat, fir dann nach e bësse bonne mesure ze maachen. Iergendwéi muss en sech jo och verkafen. Mee elo wäert justement d'nächst Woch gëtt d'Gretchenfrage gestallt, Wéi häls du et mam Index? Dat heescht och, Wéi häls du et mam Salariat? An dann schlussendlech, Op wat fir enger Säit stees du, Genosse? An dat ass déi Fro, op déi 60 Deputéierte wäerte mussen äntwerten. D'Äntwert vun engem Deputéierte kennt Der schonn, de Serge Urbany, déi ass ganz kloer. Mee d'Äntwert vun aneren Deputéierten doriwwer, déi schéngt anscheinend och kloer ze sinn. Mee et weess ee jo nach ni, vläicht ka jo nach eppes änneren. Dat gesi mer och d'nächst Woch. D'nächst Woch wäert sech Da weis en, ween Courage weist a ween net virum Patronat kuscht, virun de Menacen an de Ligen vum Grousspatronat kuscht. Well dat wäert e Wort sinn, deen och an d'Geschicht ageet, well et kéint ganz kloer den Ufank vum Enn sinn vum Index, esou wéi et wahrscheinlech och geplangt ass. An et wäert och an de Geschichtsbicher niddergeschriwwen ginn. An d'Geschicht, déi vergësst net. Dofir menge mir och, datt justement e Volleksvertrieder, deen deen Numm verdéngt, heiansdo op kruziale Froen och Kloertext muss schwätzen an am Viraus sech och muss kloer positionéieren. Meeschtens ass hie och dofir gewielt ginn, opgrond vun engem Programm. An e Programm, e Programm kann och eppes Konkretes sinn an der Politik. Dat ass net just Pabeier, et muss ee just dozou stoen. Nor, kuckt elo, wann déi Gréng schwätzen, zukunftsdësch. Dat ass ëmmer esou iergend eng Parole, Zukunftsdësch, dann diskutéiere mer, da sëtze mer eis dohinner, si soe léiwer näischt an heiansdo wa se Saache soen, dann ass et och vläit net ëmmer ganz positiv. En Zukunftsdësch, deen zesummegesat soll ginn duerch Vertrieder vun der Politik, vun der Wëssenschaft, Vertrieder vun der Wirtschaft natierlech an d'Zivilgesellschaft. Wat och ëmmer d'Zivilgesellschaft soll sinn, well dat ass e ganz vaste Begrëff, doriwwer ass och vill diskutéiert ginn. Ech weess net, ob se un de Gramsci geduecht hunn, ech hu keng Anung, u wat se geduecht hunn, mee op jiddwer Fall fält engem op, datt se net un d'Salariat an un d'Vertrieder vum Salariat geduecht hunn, un d'Gewerkschaften. Dovunner hu mer op jiddwer Fall näischt héieren. An mir stellen eis och iwwerhaapt d'Fro, Wee schwätzt nach vun de Gewerkschaften ausser déi Lénk? A wee schwätzt iwwerhaapt nach mat de Gewerkschaften ausser déi Lénk? Dozou gëtt et vläit en Ufank vun enger Äntwert. Op jiddwer Fall wollte mir Iech dat och haut nach matdeelen. De Gilles Wäert iech dat och nach ausdeelen. Mir wäerten de 24 Januar, also nächst Woch, en Dënschden um 20 Auer eng Veranstaltung organiséieren an der Maison du Peuple. Eng Konferenz all zesumme fir den Index, wou mer och der Gewerkschaftsfront d'Wuert ginn, wou Der och gesitt, ween do agelueden ass, déi Häre Reding, Dury, Wolff, Glesener, Greiwelding, de Marco Thomé an natierlech eisen Deputéierten, de Serge Urbany wäert do schwätzen. Dat Ganzt vum Änder Hoffmann moderéiert. Dat ass och eng vun eise modeste Contributiounen, fir justement och déi Gewerkschaftsfront ze stäerken, well et ass evident, datt den Ugrëff vum Patronat massiv ass. Dat hu mer och nach viru Kuerzem gesinn. Well et ass, et däerf ee sech net ieren, also déi Kris, déi si verursaacht hunn, déi gëtt instrumentaliséiert, eng Kris, well eng Minoritéit vu Räicher weiderhin iwwer de Verhältnesser vun der Gesellschaft liewe wëllt, wéi dat an de leschte Joerzéngte war, weiderhin zu Laaschte vun der Gesellschaft liewe wëllt, weiderhin zu Laaschte vun de Leit, déi réellement schaffen, liewe wëllt, si mir an enger Kris a si gräifen elo un. An hir Kommunikatioun ass och nach ganz efficace, well offensiv sinn, dat bréngt ëmmer eppes. Den Index ass eng Etapp, si schwätzen och vum Mindestloun, an et wäert weiderhin esou goen. Parallel dozou gëtt och nach Demokratie ofgebaut, dat mierke mer. An et ass e bësse witzlos ze gesinn, datt elo am Europaparlament dee Krudel, an dat war souwisou scho virgezeechent, dee krut en neie President. Dat war scho geplangt. Also do leeft et och e bësse wéi an der Kommunischer Partei vu China. Zwanzeg Joer virdrun weess ee schonn, wee den Nofolger vum Nofolger gëtt. An datt de Martin Schulz vun de Sozialdemokraten, en Här vum EU-Establishment, dee fir den Traité war a sou weider, deen all Spillecher matmécht, an deen do elo den héchste Représentant wäert ginn vun der Simulatioun vun Demokratie an der EU. E Parlament, wat wahrscheinlech, wat souwisou net méi vill ze soen huet, well d'Décisiounen op aner Plazen getraff ginn, eng kleng Klammer a Griechenland, a da sinn ech fäerdeg. Wa Walen a Griichenland wären, dat héiert ee leider ganz seelen, well do ginn och Sondagë gemaach, wa Walen a Griichenland wären, da wieren all déi lénk Parteien, also déi lénk Parteien, alles wat lénks vum Pasok ass, deen iergendwéi sech ecrouléiert op 13, 14 Prozent, ech weess net méi, giffen op quasi 40 Prozent kommen. Dat si véier, fënnef verschidde Parteien. D'Kommunistpartei vu Griichenland, Synaspismos, eis Kolleegen, ech frot mech net méi wat dat heescht, ass eng Ofkierzung, eng griichesch, et ass relativ komplex, déi och op 14 géif eropklammen a sou weider. Dat heescht, wa Wahle wieren, da wier dat eng nei Konfiguratioun. An an enger anglophoner Zeitung, ech weess net méi ob et eng amerikanesch oder englesch war, war en Artikel doriwwer a si hunn och Leit zitéiert, vum EU-Establishment, déi sech Suergen doriwwer maachen a wou och diskutéiert gëtt, datt een op jiddwer Fall a Griichenland op kee Fall sollt wiele goen, well déi Wahlen, déi géifen net esou ausgoen, wéi si sech dat virstellen, éischter wéi sech e groussen Deel vum griichesche Vollek sech dat virstellt, awer net wéi si. Dat ass den Zoustand vun der europäescher Demokratie an ech hoffen, datt et net den Zoustand vun der Lëtzebuerger Demokratie wiert sinn.